Qızınıym aytayım, men doğdım Salacıqta, Çalğıcı qorantasında. Adım Niyaz, Maqsudova Niyaz. Yaşım, doğğan yılım otuzıncı yılı, biñ doquz yüz otuz diycem da, mart ayında, yigirmi ikisinde.
Babañız? Babam.
Da çalğıcı, babam rametli çalar edi, dari.
Adı? Maqsut.
Babam adı Maqsut. İsmailov Maqsut.
Emceleri, iniçileriñiz?
Biz üç oğlan, babam büyük, büyügi Maqsut, ekincisi Zedin, kemaneci, üçüncisi Süyün. O da kenane çal edi. Üç semya bir evde otur edik.
Bular artel kibi çalışa ediler, e? Oq, muzıkantlarnıñ arteli Açlıq bazarınıñ yanında ne, soyuz bar edi. Çalğıcılarnıñ, bütün çalğıcılarnıñ olarnıñ soyuzleri bar edi. Aña köylerden kelgende toyğa tutmağa, anda o soyuznıñ bir büyügi bar edi işte, o çalğıcılarnıñ. Ana er kesin oçertden toylar çalmağa neter edi. Mına bu çöl yaqtan kelir ediler. Bugünki dayın aqılımda neme, bar tavı yanı uyfaq maşinalar bar da, olardan kelip, bizni evimizde yat ediler. aylardan toyğa tut ediler. O köylerde oçeritten spisklar yapıp, ana, bugün biriniñ toyı, yarın biriniñ toyı, rahmetli babamlar kitseler anda aylardan ol ediler çölyaqlarda toy çalmağa.
Babañız, yani, yahşı çalğıcılardan edi? Ee, babam rahmetli, birinci darece. Neme eveldi mağazlarda olur edi toylar. Men de yaş qızçıq edim, men endi bilem, bir qaç nede toy olğanın körgen edim. Nasıl keçe edi toylar? Toylar mağazda aqaylardan, aqaylardan keçer edi. Menim babam rametli tap lampat söndürür edi toy çalğanda, dareden neye çıqadı. tabretka at çıqıp, endi çalğıcılar pek törde oturmay edi da, bu yaqta otur ediler. Rametli babam tap tabretka at çıqıp, anda qonuşmalar, nasıl qonuşmalar ola edi.
Türküde ayta edi mi? Babam aytsa, babam da türkü aytır edi. Emcimler ekisi de pek yahşı çalğıcılar edi.
Kiyev tırası? Nasıl olay? Añlatsañız. Azbarda, azbarda er kes kiyevini çıqaralar, ayıp da olsa, bilmeyim, aytayım, don körmekten. Evet ya, nasıl oldı böyle? Don körmekten.
Erkekler toplandı.
Oturalar. Anda er kes, baqıñ, kiyevni oturtalar skameykağa, biyaqta çalğı. Çala, er kes zevqlana kiyev netle. Ana kiyevni traş eteler, kiyevni skameykasına qoyalar yastıq. Ana o yastıqnı kim ögüne alsa, oğa balaban aqçı berile. Naz alsa.
Kiyev yastığı. Ha, turğan soñ. E, turğan soñ.
Kiyevni oturtalar, traş başlay. Ana bir çıqa, ah cibere. Men avanım çaldı. Ana berber toqtay. Em şey baylay üstüne. Berberge? Berberge badarka. Yavluqlar, kölmekler. Bir çalğıcığa aqşa bere, bir de berberge tıraş etmesin diye. E, toqtatalar, barik neni, berberni toqtata. Men avanım, neme, çalğıcılarğa men avanım çalıñız diye ah cibere. Bu prosto zevqsti. Ayt biyaqta onı balam bir eki-üç saat ötkev tıraşı kite.
Tıraş avası bar edimi? Yaysa ne.
Soñdan ana endi kiyindireler kiyevni. Ana soñ tüşe kiyev, endi kiyevni alıp kiteler. Kiyevni, bu yerde yaşlar ana bir-birinden neme etip. Kemal qaça yazdıqnı añlasın aqç beriler. Saip, toy saibi, toy sabısı bere onı. Toy sabısı, e, anı zevqlı, pek yaman zevq ola.
Siz qaç bala ediñiz tuğranda? Biz üç oğlan, bir qız edik. Men, Ziya ağam bar, Biygavattan.
O qaç yaşañız var?
Yahşı çalğıcı balam, yirmi dört senesi. Yirmi dört senesi olam toqta. Mına men, epimizni aramızda üçer yaş.
Ne çala edi o? Ya ne çala? Aa, turbacı, pek yahşı turbacı bala edi. Ana, ağam pek ne der edi, ana, o eki qat evlerim, eki pencereni de açar edi. Künde üç, dört kerem, beş, altı kerem o turbanı qoluna alır edi. Qayalar çınlay edi çalğanda.
Bu çalğı aletini menimsemek, yani ögrenmek, çalmağa ögrenmek nasıl ola edi? Qayda ögrene ediler? Kim ögretedi? Er kes çalğıcı, kolhoz ögretir edi da balasına. Balasına er kes. Babañız dareci edi, o turbanı qaydan ögrendi Ziya ağañız? Anı östedi turba çalmağa. Kim ögretti onı? Özü ögrendi.
Özü evde ögrendi, bir yerde oquğanı yoq. A mına o ekinci ağam rametli, o da Dariya Ugrindı.
Avi aldı turban, başladı çalmağa. E, e, avi setti turba çalma. Oğa rametli babam, sen mına bunı çal degeni yoq. Amma iç olmanda köstermege, qaysı birine basmağa, nasıl üfürmege. Ana özü Ugrindı o. Rametli babam aldı oğa turba, ana basa-basa netip-netip Ugrindı. Çalğanda da öyle çalıydı, ana o eki qat Taş binada eki pencereni açar edi. Qayalar çınlay edi. Pek şeñ edi maallemiz. Mına, bir danesi nesiniñ savutını alıp çıqsa, ev ya evinde çalsa, er kes alıp çıqar edi. Bir toy olar edi, toy olar edi mına.
Ha, o evde er kes yaşadı, eyi? Siz. Emceñiz degeniñ. Eee, Balabanevniñ üç tek- semya edik da biz Ha, anda. babañız ve em- Eee, emceleriniñ. eki emcem.
Üç, üç horantda yaşadıq biz anda. Ekişer komnata, birer neçik top edi edi, ekişer komnata mağaz, mağaz diyedik biz o vaqıt aşasına. Aşada biz endi o vaqıt mebller çoq yoq edi. Aşada endi biz. Ağaçımıznı tut edik, pıçıp-pıçıp rametli babam incimler deşey, artta komnatasına onı iter edi, o gide komnatasına, ana, bir çuval fındıq, bir çuval ceviz, yaşçiklerden alma, bir boçkamız bar edi, mına qırq litrlik boçkamız, rametli babam ondan mınavli pomidorlarnı qoyar edi, turşu. O qadar turş qoyar edi. Andan soñ mana o qadar bir de ifaq boçkamız bar edi, ondan da qapıstan tuzlar edi. Qapıstan da tuzlağanda neme, rozmarin almasın. Onı aşağanda qoqusı o rozmarin almadan qapıstannıñ, ya o pomidornıñ, biberli pomidornıñ qonşularımız kelip episi alır ediler. Ana, qışlıq, onıñ içün de unumız da, yağımız da. Aş qayda pişire ediñiz?
Peçkamız bar edi daa, töpede. Ağaçlarımıznıñ ağazında turar edik. Soñ aqşam kerek vaqıtta alır edik. Bilmeyim, o qadar ne edi o evimiz, balaam, töpede. Şimdi bir şey qalmağan. Bizni oynağan azbarımız bar edi, birinci merdivenlerden çıqqanda. Soñ onı töpesinde, üstü azbarda sığır tut edik. Onı da töpesinde ayaq yollarımız edi. Bir şey qalmağan. Episi eşilgen, tüşken aşağı. Bir şey qalmağan. Oğa pek şaşam. Sala çıqtı. Bizni evimizniñ töpesinde, mına bu Karabay sarayından körüne o yigit Amet Sultan bar derimdir. Men eki çıraq yaqtım, adağım bar edi. Adağıñ olsa, çıraq yaqasıñ anda. İşte elimizden ne qadar bilgimiz olsa, oqudıq. Çıraq anda.
Töpede.
Çıraq qoyula yoqsa? Çıraq yaqasıñ, adağıñ olsa.
Mına men. Bir yanıqlı, bir neme men bar. Qısmet olıp, mına bu yahşı olsa, Alla qısmet etse, Yektamet Sultanğa çıraq yaqarım dep adağan edim. Soñ o çıraq anda qoyulam bu ta yanına, e? Amma yanıp bitkencik oturdıq anda, oqudıq, nettik. Soñ ekinci künü Sabirge qız aytqan, anolar soñ kire çalıp, Qızınan beraber ekinci künü kene ketkenler ve qızı sılağan. Qayanıñ içinde o balanı biyaz. Qızı sılağan, men de, dey, tap yanına çıqıp, men merden çıqıp, dey, yarısını oqudım, dey.
Bu Zıncırlı medresede cami bar edimi, Zıncırlı medresenin yanında? Manastırnıñ içinde Topege endi ketseñ. Tatarlarnıñ nesi bar? Qaz Mansur Eren diyen. Barğan edimiz anda.
Anda, ya, isabı. Nasıl edi o?
Anda
kene mına bu nemselerniñ vaqtında pek balaban duvalar oldı.
Özü Qaz Mansur nasıl edi? Ne bar edi Qaz Mansur? Qaz Mansur Eren. Ne edi, ne bar edi? Taş bar edi. Bir ev bar edi anda, bir ev bar edi. Nasıl ev? Dört köşeli? E, e, balaban bir komnata, onıñ içinde eki dane mezar, uzun, uzun mezar, soñ onıñ da nesinde ağaçtan yapılğan adam başı dayın. Da bu dualar olğanda neme yapqan ediler, eki kere zikir.
Böyle yerni añlamadım, ağaçtan ne yasalğan edi? sarıq sarmağa neleri bar edi? Qayerde tura edi o?
Başında da, mezarnıñ başında.
Er bir mezarnıñ?
Eki dane bar edi anda mezar. Aves eteyim kitip körmege.
Şimdi yoq endi. Endi yoq, e. Ana şu duva olğanda şunıñ az barında, şunıñ esinde pek balabandan-balaban duvalar ol edi. Eki kere oldı. Köylerden biri baqla bere, biri qartop bere, biri et bere. Araba-araba adamlar kelir edi. Ananda tap aqşamdan kelip azırlenir ediler.
Qazanlardan aşlar pişer edi. Qazanlardan aşlar pişip, zikir çekile edi. Ne qadar adam bar, aqay?

Asta pek ağır hastalar öyle sigir çekiledi. O binanıñ etrafında oladır evet, e? E, asbarnıñ içinde. Soñ anda kiresiñ. Hora bar edim anda, son binanıñ etrafında. Açıqlıq, açıqlıq, yeşillik bar. Anan soñ onıñ içine bilem men kirgenim. Er kes kire ediler de, anı sarıqlarğa mına öyle sıypap-sıypap. Üstüñe yaqasın, Alla sağlıq bersin, Alla sağlıq bersin, dep, anıñ sarıqlarını sipap-sipap üstüne. O sarıqlar neden edi? Biyaz-biyaz neler, duağa endi azırleneler da anam. O sarıqlarnı şu ağaçqa kı. Sarıp.
Sarıp, soñ, soñ ala ediler onı? Bilmeyim o qadarlığını, ana, amma soñ böyle ortada bizim qazma usır erenimiz.

Men özüm pek seve edim yırlamağa. Yırlağanda yırlay edim. O qadar seve edim yırlamağa. O türküleri nasıl ezberley ediñiz? Özüm da, özüm. Tam yazılı bar edimi o türküler? Yoq, qayda yazılı bar. İstegiñ olsa, pek aves edi.